Әлхәмдулилләһ, Аллаһы Субханәһү вә Тәгалә безләргә Үзенең рәхмәтләрен хәрдәим ирештереп тора. Һәм инде әлхәмдүлиллә Аллаһы субханаһу ва тәгалә безләргә үзенең малын, үзенең безгә бирелгән ясаган вакытын, үзенең рәхмәтен безгә һәр көнне бирә. Һәм инде әлбәттә ки, шушы биргән әйберне без төрлечә кулланабыз, төрле якка сарыф итәбез, төрле мәнфәгатьле һәм, бәлкем, вакыт-вакыт мәнфәгатьсез якка Аллаһы Тәгалә безнең кулларыбызга ирешкән малны, безгә Аллаһы Тәгалә биргән малны төрле тарафта Аны бирәбез, таратабыз, әзерләп яки җыеп куябыз. Һәм инде иншалла менә сөйләшеп китербез менә шушы бик әһәмиятле булган һәм һәрберебезнең дә борҗый торган мал турында шулай бит. Һәрберебез дә эшли. Кемдер мөдир, кемнеңдер үзенең бер эшчеләре бар, кемнеңдер үзенең бер завод булсынмы ул, үзенә күрә бер гамәл булсынмы ул, кайсысын белән ул идарә ит, идарә итә, кайсында әлбәттә ки, көндәлек форматта акча килә һәм китә. Кемдер инде кем өчендер эшли, кемдер шул ук заводта хезмәтче булып эшли, кемдер инде көндәлек түгел, көненә берничә сәгать. Һәм һәрберебезнең дә эш рәвешебез төрле. Кемдер инде пенсиягә чыккан һәм инде эшләмичә өйдә ята, үзенә күрә идәге булган кайбер эшләр белән мәшгуль һәм ай саен анарга мал килеп тора. Һәрберебезнең дә төрле халәт һәм һәрберебезнең дә шушы малның зурлыгы, күләме төрле. Ә бит ул безгә килә. Әз булсынмы ул? Күп булсынмы ул? Яки уртача булсынмы? Әлбәттә ки, килә. Һәм күпме генә булмасын, аның әлбәттә ки зурлыгы юк, шулай бит. Әзе бар ул, әз дип әйтәбез без, яки зарланабыз без, әмма күбрәк булган саен барыбызга да рәхәт һәм яхшы. Һәм ни өчен мин моны әйтәм, җәмәгать дөреслектә бу бит Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән малы. Аллаһы Тәгаләнең безнең тырышлыгыбызга карап, безнең эшебезгә карап, Безнең ниятебезгә карап һәм безнең атлаган сукмакларыгызга карап сәбәп кылган сәбәпле, Аллаһы Тәгалә менә шушы сәбәп кылганыбыз өчен, безнең ихтыяҗыбыз, иҗтиһадыбыз өчен Аллаһы Тәгалә кирәкле булган, безнең халәткә һәм безнең хәзерге вакытка күпме кирәк, шуның кадәр Аллаһы Тәгалә бирә. Һәм шуның кадәрен үк кире ала. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әлбәттә ки үзенең Коръәни Кәримендә менә шушы мал мәсьәләсе турында күп аятлар китерә. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да гомумән менә шушы мал, милкәт, нафакат кылу мәсьәләләрендә күп хәдисләрен без күрә алабыз. Пәйгамбәребезнең бай вакытлары да, маллы вакытлары да, һәм шулай ук вакыт-вакыт фәкыйрь булган вакытларын да без аның сирасын карап белсәк әйтә алабыз. Әмма шуңа да карамастан, ул бит безнең Аллаһы Тәгалә биргән малыбыз, һәм без аның һәрбер сумы өчен Аллаһы Тәгалә каршында җавап тотачакбыз.

Беренчесе хашьятуллахи тәала фи сирри вәл алания. Беренче төр кешеләр кайсылары Аллаһы Тәгаләдән курыктылар? Яшерен булганда да, Аллаһ белән үзе генә калганда да, ва алания һәм кешеләр алдында игълан кылганда. Вал адлу фир ридаи вал гадаби. Икенчесе кайчан ул гадел? Риза булган вакытта да, хәерле булган вакытта да һәм авыр булган, ачулы булган чагында да ул гадел. Һәм өченчесе, вәл казду фил факри вәл гина. Һәм өченче төр кешеләре ди кайсылары уртаклыкны таба беләләр һәм факирлекнең нәрсә икәнлеген аңлый беләләр һәм байлыкның нәрсә икәнлеген аңлый беләләр. Менә шушы кешеләр мунҗия ди. Менә шуны аңлый белгән кешеләр ди, алар ди җиңүгә ирешүчеләр һәм дөрес юл белән баручылар. Һәм инде әлбәттә ки, безнең динебез чакыра нәрсәгә җәмәгать? Уртаклыкка шулай бит. Фәкыйрьлеккә дә чакырмый, фәкыр бул, мискен бул, берәй-бере дә сорама, ят шунда дип юк. Һәм киресенчә, чакырмый, бай булып, үзеңнең бөтен малыңны җыеп, үзеңдә генә тотуны һәм аларны җыеп таулау таулар ясауны әлбәттә ки безнең динебез монарга чакырмый Мөселман кеше бай булырга тиеш. Мөселман кеше нәфәкатькә һәм гомумән ихтыяҗга һәм сорап йөрү дәрәҗәсенә төшергә тиеш түгел. Шулай бит инде җәмәгать. Әлбәттә ки шулай.

Шушылар, ди, кайсылары иман китерделәр, ди. Әгәр дә алар нәфәкать кылалар икән, алар, ди, исраф та кылмыйлар, вә ләм яктуру, һәм арттырмыйлар, вә кәнә бәйнә зәликә кавама, менә шушының икесенең арасында алар булалар, ди. Нафакат нәрсә ул? Кайчан кеше үзенең малын нафакат кыла, ярдәм итә, булыша, садака бирә, исраф та кылмый, кирәкмәгән җиргә сарыф итеп, һәм арттырмый да. Бу җәмәгать Аллаһның аяте. Бу җәмәгать Аллаһның аяты. Һәм шуның өчен безнең гарәп телендә бар ике сүз, шух дигән сүз һәм бухл дигән сүзләр. Икесе дә тәрҗемә иткәндә саранлык дигән мәгънәгә генә ия, әмма дә ләкин җентекләп карасак, саранлык була ике төрле. Беренче тур иң куркынычы шух дигән. Ул кайчан кеше Беренче төр, кайчан кеше фәкать саран һәм үзенең малын үзендә җыя һәм кешегә бирми, ә икенче төр саранлык кайчан кеше малын үзенә җыя да һәм кешендәге булган малны да үзендә булдырасы килә. Миндә бөтен мал булырга тиеш. Монсы икенче төрле саранлык. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримдә моның турында нәрсә ди? Алар ди дога кылалар ди. Һәм Аллаһы Тәгалә нәрсә сорыйлар ди? Я Раббым, сакла безне саранлыктан дип. Я Раббым, сакла безне саранлыктан дип дога кылалар ди.

Һәм ул Мәккәдән Мәдинәгә күчте. Һәм таваф кылган вакытта ничек дога кыла иде, Аллаһумы кини шухха нәфси, Я Раббым, сакла мине минем нәфесемнең саранлыгыннан, ди. Таваф кылганда, җәмәгать. Нинди дога кылган? Сәхәбә. Кайсысының инде урыны билгеле. Кайсысы олуг да булган сәхәбәләрдән, кайсысы Бәдр сугышында. Сугышкан. Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһумма кыйни шухха нәфси. Кылыйк бездә шундый җәмәгать доганы, я Раббым, сакла мине саранлыктан дип. Я Раббым, мине ярагайт, мине саранлыктан дип. Бу бит шир, бу бит авыру җәмәгать. Һәм ни өчен ул шундый дога кылган? Чөнки ул тырышкан, чөнки ул эзләгән, чөнки ул тармашкан, көтеп ятмаган килгәнен. Ә монарга дәлил нинди дәлил? Кайчан ул Мәккәдән Мәдинәгә күчкән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Сәбр ибн Раби'а дигән Мәдинәдәге яшәүче сәхабә белән аны кардәшлеккән яки кардәшләрендерелгән, татулаштырылган, һәм Сәәд ибн Рабига әйткән, менә минем малым, күпме телисең, шуны ал, дигән. Абдурахман ибн Ауф нәрсә дигән? Рәхмәт, Аллаһны рәхмәте яусын дигәнме? Юк, җәмәгать. Дүлләни әлә сук дигән. Күрсәт миңа, кая базар дигән. Сатып алу торган урынны сатып алу белән эшләгән гамәлләр кая сезнең бөтенесе, ди. Күрсәт миңа шунда, дигән, мин шунда барам, дигән. Һәм, әлбәттә, кисәгә күрсәткән Габдурахман ибн Хауф берничә ай да үтмәсен, инде маллы булган, бай булган. Бу нәрсәне аңлата җәмәгать. Әгәр дә без тырышабыз икән, әгәр дә без Аллаһка итагать итеп, күңелебез белән, ниятебез белән Аллаһтан куркып, маллы булырга, бай булырга тырышабыз икән, әллә Аллаһы Тәгалә безнең күңелебезне күрмиме? Әллә Аллаһы Тәгалә безнең ниятебезне белмиме? Әллә Аллаһы Тәгалә безгә шушы хәләл булган юлга бару, тормашу, эзләүне җиңеләйтмиме?

Шуңа да карамастан әле Аллаһ Тәгалә барыбер бирә, шулай бит, әлхәмдулиллаһ. Һәм шуның өчен менә бу саранлык сыйфаты, җәмәгать, бу бик куркыныч һәм бу бик зур булган, авыр булган чир. Икенче аятта Аллаһ Тәгалә Исра сүрәсенең 29 нчы аятында әйтә: "Ва ла таҗал ядака маглулатан ила унукик".

Бөтен нәрсәңне дә биреп бетермә, ди, һәм үзеңнең кулыңны да, муеныңда тотма, ди. Кем? Аллаһ Тәгалә әйтә. Кайчан? Кайчан пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килде бер яшь кенә бер малай. Һәм әйтте, "Эй пәйгамбәр, бир ди миңа кием", ди. Минем әни синең яныңа чакырды, ди, һәм әйтте пәйгамбәребездән кием сорарга, ди. Һәм пәйгамбәребездән бу нәрсә кием сорады, ди. Һәм пигамбәребез нәрсә диде? Син ди шушы вакытка, шушы җиргә кил ди. Һәм теге малай шушы вакытка, шушы җиргә килә дә һәм пигамбәребез үзенең өендә булып нәрсә эшли? Үзенең киемен бердән бер булган ул вакытта киемен шушы малайга салып бирә. Һәм теге малай китеп бара. Һәм нәрсә? Алла субханаһу ва тәгалә менә шушы аятны иңдерә. Пигамбәребезне тәрбияли. Син үзеңне дә кайгыртты, шулай бит? Үзеңнең соңгы булган, беткән булган, ахыргы булган әйбереңне шулай ук бирмә, вәлә табсудһа, үзеңнең кулыңны да шулай ук аерып бетермә. Чөнки синең үзең дә бар, гаиләң дә бар, балаларың да бар. Әмма шул ук вакытта кулыңны да, муеныңда тотма, ди, тотып, бирмим диеп. Менә ничек Алла Субханәһу вә Тәгалә пәйгамбәребезне тәрбияләде. Менә ничек Алла Субханәһу вә Тәгалә шушы аятьләр үк безгә кагыла, җәмәгать. Безгә һәрберебезгә дә кагыла торган бу аятьләр. Һәм шуның өчен инде Алла Субханәһу вә Тәгалә безгә мал биргән икән. Әйе, һәрберебезгә төрлечә ул, төрле микъдарда, төрле күләмдә, шуның өчен онытырга кирәк түгел ике әйберне. Ул гаделлелек һәм хикмәт. Акчаны бирәбез икән, малны бирәбез икән садака иттереп, кешегә бүләк бирәбез икән, кешегә булышабыз икән, бу кирәк гамәл, зур гамәл. Һәм моны без эшләргә тиешбез, әмма истә торырга тиешбез, нәрсә ул гаделлелек һәм нәрсә ул хикмәт. Менә шушы була икән бездә, әлбәттә ки, без зур дәрәҗәләргә илешербез, һәм инде әлбәттә ки, иншалла, безнең менә шушы биргән садакаларыбыз, биргән нәфакатьләребезне без теге дөньяда күрәчәкбез, чөнки бу Аллаһның вәгъдәсе. Нинди генә без мал бирикме, нинди генә без садака бирикме, нинди генә без хәерле сүз, гамәл кылмыйкмы, без бит үзебезгә клад җыябыз, җәмәгать, хәзинә җыябыз. Бу дөньяда түгел. Бу киемнәр ул бу дөньяда хәзинә. Машиналар ул бу дөньяда хәзинә. Өйләр ул бу дөньяда хәзинә. Монда безнең банкларда яткан маллар ул бу дөньядагы хәзинә. Ә без бит җыябыз хәзинәне теге дөньяга. Һәм инде шуның өчен Алла субханаһу тәгалә һәрберебезнең дә Кылган ниятләребезне хәерле ниятләрдән кылсын. Безнең күңелләребезне менә шушы начар булган авырудан, саранлыктан, я Раббым, ярагайт. Я Раббым, безнең күңелләребезне саранлыктан ярагайт. Я Раббым, безнең күңелләребезне саранлыктан ярагайт. Я Раббым, син генә ярагайтучы, син генә безгә гыйлем бирүче, син генә дөрес юлны бирүче, я Раббым, синнән генә сорыйбыз. Я Раббым, һәрбарчабыз да менә бу хәдисләрне укыгач, ишеткәч, Хәерле рәвештә, аларны үзебезнең көндәлек тормышыбызда кулланырга я Раббым насыйп ит. Һәрберебезнең дә, я Раббым, үзебезнең динебезне өйрәнеп, үзебезнең көндәлек тормышыбызда кулланырга я Раббым насыйп ит. Һәрберебезнең дә Лә иләһә илляллаһ Мухәммәдүр Расулюллаһ хәерле рәвештә аңлап, белеп, шулай ук бу дөньяда кулланып яшәргә я Раббым насыйп ит һәм һәрбарчабызның да ошбу фәни дөньядан киткәндә шәһәдәт кәлимәләре белән китәргә я Раббым насыйп әйлә. Субханакаллаһу ва бихәмдих, әшһәдү ан лә иләһә илля әнт,